Salam mähriban doganlar mähriban dostlar kanalyma geleniňiz üçin size minnetdar men bu gün süýtli çaýyň demlenişini görkezmegi makul bildim. Süýtli çaý Balkan welaýatynda esasanam Balkanabat Türkmenbaşy sebitlerinde höwes bilen içilýär hem-de esasy iýmitleriň biri hasap edilýär. Bu ýerde süýtli çaýsyz oňmaýan, süýtli çaýdan başga çaýy hasap etmeýän ynsanlar bardyr. Bir tüňçe süýtli çaýy demläp, orta alyp, süýji-süýji söhbetleri etmegi halaýan ynsanlar bardyr. Eger-de bärik myhmançylyga geläýseňiz, sizden ilki bilen hökman haýsy çaýy içýänligiňi sorarlar. Şonda süýtli çaý diýäýseňiz, size owadanlap süýtli çaý demläp bererler. Gapdaly bilenem hökman irk goýarlar. Irk atyp içilen çaýyň tagamy siziň hiç wagt ýadyňyzdan çykmaz. Gyzlarymyzam süýtli çaýyň demlenişini durmuşa çykmakalar hökman öwrenýändirler. Mähribanlar, geliň onda süýtli çaýyň demlenişini başdan-aýak synlalyň. Ilki bilen suwy gaýnatmaly.

Men çaýy köplenç ine şular ýaly syrçaly çäýneklere demleýärin. Ýöne çaýy gyzgynjak içmegi halaýan adamlar şular ýaly farfora çäýneklere demleýärler. Ýöne onda hökman aşagyna şular ýaly galaý goýmaly bolýar. Indi çäýnege gaýnan suwumyzy guýýarys. Ýöne doldurmaly däl, süýde hem-de gaýnamaga ýer goýmaly. Çäýnegiň aşagyny ýakmaly we pes-peçik otda goýmaly. Ondan soňra çaý atmaly. Gara çaýyň islendik görnüşinden süýtli çaý demläp bilersiňiz. Öz halaýan isli çaýlaryňyzdan iki, üç çaýy garybam demläp bolar. Ýöne çaýyň ölçegini anyk aýtmak kyn bolýar, sebäbi çaýlar dürli-dürli bolýar, käbiriniň reňki pesräk çykýar, käbiriniň reňki güýçli çykýar. Şonuň üçinem çaýy ilkinji gezek demleýänler ilki azrak çen bilen atyp, Süýdüni guýandan soňra çaýyň reňkini düzläberse bolar. Ony men süýt guýan wagtam düşündirerin. Men köplenç süýtli çaýa dalçyn atýaryn. Sebäbi dalçyn adam saglygy üçin peýdaly hem-de çaýa özboluşly ýakymly ys-tagam berýär. Indi bolsa gapagyny ýapmaly hem-de pes ýanýan otda çaýyň reňki doly çykýança gaýnatmaly. Gaýnandan soňra ýene-de bir minut gaýnadyň. Ine, görşüňiz ýaly, ýuwaşlyk bilen gaýnap başlady. Men ýene-de bir minut goýjak, ondan soňra süýdem guýjak. Men şular ýaly gaplanan üç bütin ondan iki prosentli öz ýurdumyzda öndürilen süýdi ulanjak. Biziň ýurdumyzda bular ýaly süýdüň dürli görnüşleri öndürilýär. Men iki ýüz elli gram süýt guýdum. Süýdi aşa sowuk guýmaň, ýylyrak guýuň. Eger gyzgynjak süýt guýsaňyz has gowy bolýandyr. Şundan soňra oduny çalaja güýçlendiriň hem-de demine goýuň. Ine men çaýyň görnüşini size çemçe bilen görkezmek isledim. Görşüňiz ýaly awadan mele reňkde. Eger süýdüni guýanyňyzdan soňra ak süýtleş bolsa onda çaýynyň az boldugy hökman çaý atyň. hem-de süýt bilen gaýnaýança garaşyň. Eger reňki has goýy goňur bolsa, onda onuň çaýynyň köp düşdügi. Onda süýt guýup düzetip bilersiňiz. Süýdüni guýanyňyzdan soňra çaýyň ýanyndan aýrylmaň, barlap duruň, sebäbi joşup, dökülmegi mümkin. Ine, görşüňiz ýaly, çalaja gaýnap başlady. Gaýnap başlandan soňra gapagyny açyň ýa-da Ýarym açyp goýuň. Süýt bilen gaýnap başlandan soňra 1 minutdan köpräk gaýnadyň. Ine, mähribanlar, meniň süýtli çaýy demleýşimi gördüňiz. Eger içiňizde has gowy demleýänligiňiz bar bolsa, bize goşulsaňyz, pikirleriňizi paýlaşsaňyz sizden hoşal bolardyk.

Mähribanlar, üns berip seredeniňiz üçin size minnetdarlyk bildirýärin. Indiki wideolamda görüşýänçäk hoş sag boluň. Goý Beýik Biribar siziň her biriňizi öz penasynda aman saklasyn. Mähribanlar, ýöneje görüp geçmäň, öz pikirleriňizi ýazyň. Halasaňyz laýk goýuň, halamasaňyz dizlaýk goýuň.